Salam mähriban internet söýüjiler. Ine, konkursyň ikinji şerti on sany sorag berýän, on sany soraga-da jogap bermeli bir minutiň dogamynda. Häzir Begenç Allaýarow bilen, ine, Essalawmaleýkim, Gatnaň gowumy? Gowumy ýagdaýlar? Janyň sag bolsun. Maňa podpisas edenleň biri, ýutub kanalyma ählisine. Begenç Allaýarow, tanaýansyňyz aýdymçymyz. Begenç Allaýarow, ine, konkursyň ikinji şerti, ýagny baýraklary aljak bolsaňyz on sany, soragym bar, şu on sany soraga bir minutiň dowamynda jogap berýäňiz. Bir minutiň dowamynda şol soraga jogap berip ýeňiji bolsaňyz, ikinji konkursdan geçýäňiz. Üçünji konkurs bilen gatnaşyp bilýäňiz. Konkursda ýeňiji bolsaňyz, telefonlar aýdandyr, A elli, A ýigrimi bir S. Şeýle-de bäş ýüz manat pul baýraklar. Konkursyň üç sany şerti bar, birinji şertini ýerine ýetirdiňiz, podpisasiýa etdiňiz, hemme kanaldan bar. Aýn bolsaň, Ene men tutýan bir mindiň dowamynda on sany soraga derrew jogap bermeli. Mindem gidýändir. Taýynlyk görýäň? Taýyn bolsa başladyk. Üç sany dostuň ady? Azat Merdan dost. Weee.
Bol bol üç sany dostuň ady? Azat Merdan dost. Ýok gitdi gitdi wagt gitdi. Azat Merdan bol bol gitdi wagt gidip otyr. Üç sany dostuň ady? Azat Merdan Kuwat. Azat Merdan Kuwat. Ikinji. Üç sany artistiň ady?

Bilmediň. Bildimmi?
Bildiň, bildiň.
Ýöne birini bileniň wagt çäkli gutardy wagt. Ine, birinji şertde üç sany dostuny ýalňyşdy, ikinjinem dogry aýdyp geçipdi. Ine, Begenç Allaýarow ýedi sany soragy bilmän başardy. Bir minutiň dowamynda begençden bilmediklerem bar içinde. Gynanmaly däl. Ýöne oýnumyzyň şerti şun ýaly, täsin gülki. Birinji konkursymyzda podpisasiýa etmeli begençden. Ikinji korkna on sany soraga jogap bermeli bir minutiň dowamynda. Aňsat soraglar bar. Olam bolmady. Ýeňiji bolmadyň, gynanma. Ýöne boş goýamzok. Hökman surat. Ýok, boş goýamzok. Güýçli saňa. Häzir Bal ary kafesi ýörite şu wagt täze süýjülik konditerler önümini açdy. Ýagny süýjülik tortlaryny açdy. Şondan saňa arkaýyn bir tort, bir süýjülik tordy, şeýle-de iýip-içmäňe mümkinçiligiň bar. Ine, habarlaşmak üçin ine wizitkasy. Jaňa diýip baraýmaly. Baraýmaly. Mugtjak diýýär. Mugtjak. Begenç Alla ýar. Ýaly gele ha. Ana.
Sowat normalny.
Ony näme? Üçünji şertine ýetmediň, üçünji şertine ýeten bolsaňam, telefon baýraklar, pul baýraklara mynasyp bolardyň. Begenç jan, gynanmaly dä. Maňlaýyň şalyony bolsa kyn diýýär. Dogry aýdýaň.
Janyň sag bolsun. Degişme ýerlerini Eşe hiç kim gynanmaly däl. Sag bol. Minnetdar. Indi ikinji birinji podpisçi bolanlar ikinji goşulanlar häzir olar bilen hem dowam edýäs gepleşigimizi.